Tɔgbe ma bia ya gbɔ, em, fifia tsã ɖe me nya be ne wòzu be kafra, e, ame kuwo be ne woyi ɖe ŋudɔ ƒea, amegã ɖeɖiwo, ame tsitsi, o amie nɔa gbe si nu eƒe ɖe si nu aƒe kuna, ya woe mi te sena. Gake fifia ne mi lé ŋku ɖe ŋua, sɔhɛwo 26 years, 45 years, 30 something years, ya wole kuku fifla. Kura ne wòlé ŋku ɖe akpɔ be ɖeviwo, mía ɖeviwo boŋ fia míva le kuku akpa wu yi tsɔ ɖe eme yi ɖe kpetɔe la yi ɖe zãme nene ame nyi. Wogblɔ nam kra be wote xɔna ame wuieve kra faa. Ya ne wolé ŋku ɖe ŋua, sɔhɛ ame geɖewo metsi o. Nu ka gbɔ koŋ le tsotso aƒe kafra alo eh, mía tɔgbuiwo te nɔna gbe ƒe ɖewo si nu kakakaka di ne va ɖo teƒe ɖe kra yɔ ŋutɔwoe kra gawana wò gbedoɖa na Mawu be, O Mawu, nu ka dzɔe le? va na madoa gake míawo ya kura me eƒea mele ɖeɖe dede mele mele eƒe nene xɔ o sɔhɛ le kuku ɖe nu ka gbɔ wòtso nu ka ye susu be eyae na be sɔhɛ le dzodzo kabakaba nenema. mia sɔhɛwo ŋutɔ le wa nu tsi ya ne mi. Nanewo li ɖe menyi wobe amegbetɔ ne woa o. Ese eme ɖa ɖe. Mia sɔhɛwo mi va trɔ zu egbɔtui. Anɔ mia nɔnɔewo ƒe yo ƒe ƒe ƒe yome ahiã woƒe yome tsi. ko miaƒe tsɛ mi kpe keŋ ɖo li keŋ ne nua dzɔ miaƒe tsɛ mi ga la ɖu le teƒe ɖeka eya koŋ ele mia tsrɔ sɔha wo ya tsrɔ nyateƒe ya ko be alɔ kple me le alɔ kple le miaƒe tsɛ ami la sɔ ɖe nyɔnu ɖeka na be gbɔtu ne ya sɔ xe mi ku miaƒe tsɛ mi ga va Pasɔ, oo, ele ke mi le ɣadzi le axa nu enue o. Nu ka xɔse be ava ahe tsɔtsrɔ be ame tsitsi ya nya be ɖe ele yi. Metsitsiwo nya nu geɖewo kɔ wla mi. Yi ke ne wokpla amewo do go la, wonya nu yi ke dzrame ɖo mexɔ fu o. Egɔme be mènya naneke o, le ŋukpakpla me mado mo. Ke nye tsɛ menya o, gake menye ne mele kpɔe dze si eƒe be ɖe ame ya ava. Ame ɖe ya kpɔ srɔ̃wɔe, eŋu do dzidzɔ nɛ ko hoo esrɔ̃wɔe ke ya wokpe teƒe nyiwo fain hoo eya ne ekpɔe ko edzidzɔ wɔe. Ke atutu gbe ko ɖe ele abe xe. Nyɔnu aɖe yɔ asɔ ga kɔ ble nu. Ya nu ɖe dzɔ ɖe dzi xo ku vɔ yi. Ya se ga va fi ma mi aƒete mi ga bla se ɖe nu ga kɔ dzi. Hmm. Nu ka xɔ se be ahe ve ne. Ahe ku ve na. Eya ku mo le sɔ ha we wu. Ye no kpɔ fu fe fu fɔ ku kple mi aƒe

Kor tsɔe ɖo anyi, tsɔe ɖo anyi, tsɔe ɖo anyi kpem eya tsɛ ku. Ame bubu tsɛ gaxɔe. Mi ame etɔ̃, mi ame ene, miadɔ nyɔnu ɖeka gbɔ ava le akpe le teƒe ɖeka anɔ nu ɖum. Vɔ ayi ɖe gbedzi tsɛ miayi sumɔgli gbe ke gato ye ahe etso ke ahe yia, mi kpakple ame mawo ke gazɔ. Ŋɖe le adzɔ ɖe mia dome. Enya ɖe ye o. egbɔ va ko enu bubu aɖi si wɔ eku. Menye ame ɖeke bu wɔ wòe tsɔ wu ɖokui me. Eme kɔta ne wòzu be nu ma dzɔ nenema eyae kɔna be eku ɖewo tɔ ŋgbe kura ma se gɔme o. Gbeɖegbeɖegbeɖe menya nya gbe fia fie efie kua tso woƒe amea ku. Ele dzɔdzɔ ɖe amegãmegãwo tsɛ dzi. Amegamega aɖewo mm. wole agaxɔ wo nɔviwo ƒe srɔ̃. Vɔwo ƒete wole dɔ ɖeka me. Mm. Numa ƒete le ame wo. Gake ewɔe xe le aƒeme mele amega ɖeke srɔ̃ xɔ ƒe yi. Mm. Ne ku ya la ɖi. Ala ɖi gake mele srɔ̃ xɔ ƒe yi gbɔ. Aƒe me abe ame nyanya amegã la ko ava mm. xɔ srɔ̃. Gake wɔ ya ŋutɔ didi. O oh, able nɔvi srɔ̃. Ɖe madzemadze nu eya ƒe le ameawo wum. Nye fi mi mekpɔ dzesi le.
Yoo, tɔgbe akpe e mama gblɔ nya ɖe be e míasɔ woƒe nu yiwo xe ɖu mí le tsɛa e yatse kpe ɖe ŋu ta ma ava mama gbɔ ɖe. Ee, nyateƒe. Akɔ akpa ma kɔ
ena mí.

Ŋkeke eve maɖitɔ ko kpoe eku. Gake womenya be ɖe mɔ mía ƒe vi ɖe ya le yewo wu. Agbeli xo do ɖe tome ke ɖe wo le atike wui.
Agbeli tsa. Wo le atike wui.
Agbeli aɖo vɔ gake woa tsɔ atike ŋlɔ me. Woa wɔ atike be ɖe egbe ne me ga nɔ eme o woa la ŋua kɔ nɔ dzadzra. Agbeli mɔ la xo wa ke woa ŋu agbeli mɔ la ŋu agbeli la ke ɖe. woadza atike be nevo kabakabakaba ɖe ne yewokɔ yi asimee menyo o. Eya na ɖe ekpɔ ekpɔ ɖe egba ekpɔ gba. Tsã me meɖɔ nu na mí ƒomevi o. Tsã mía ŋutɔwo ɖe edo agbe ɖe atsɔ agble nu aɖi mee keŋkeŋkeŋ. alé eƒa fetri pleŋ akɔ agble na agamɛ. Fifia ekɔa atike le kɔkɔm fetriwoe le gbe dzi egbe dzi me nyao ɖo ku ɖe ko eŋu ko ekpɔ petepete xe gba la nye ke. Tomatosi, tomatosi ne wogbɛ fia ekpɔ le eme yibɔ yibɔ yibɔ mebiã o. Woakɔe dzra miƒli mikɔe ɖaɖu. Eya kɔ nye kpɔ, enya ya ya nye mekpɔ le eŋu.